Imma eżempju l-Union Print kont inġibilhom ħafna xogħol dawk. Illum ma ġibilhom xax daw tipo ġilit minn magħhom jena u għal ħafna raġuni tovji. Fostom? Li saru arma tal-mafja prattikament minn flok arma biex jiddefendu l-interessi tal-ħaddiema. Ġifieri fil-kriżi ara, fil-kriżi tal-2019 kienet evidenti x'pożizzjoni wieħed irid jieħu. Jew ħa tieħu pożizzjoni kontra l-mafja li qiegħda integrali fil-Gvern. Jew inkella ħa tieħu pożizzjoni favuriha. Issa daw iddeċidew l-Union Press li jieħdu pożizzjoni favur il-mafja f'2019 meta nqalgħet il-kriżi. U baqgħet konsistenti dil-pożizzjoni. Issa huma jagħmluha għaliex daw ġenwinament qegħdin jemmnu li qed jiddefendu l-partit u tajjeb tagħmel hekk. Imma ħażin qed jagħmlu, speċi ma interessanix speċi raġuni xorta ħażin jibqa'. U mhux talli hekk, talli daw kienu daqshekk ġifieri bsatas illi bdew jiktbu l-artikli kontra speċifikament u individwalment eh, jimmalafamaw nies speċifiċi u individwi li bdew morru l-protesti dak iż-żmien. Wieħed minnhom inserta wieħed mill-impjegati tiegħi il-Kunsill u ovvjament ħatta personali wkoll hu. Tipo, minn iżżob int, bir-rispett kollu, speċi. Speċi da għandu dritt jipprotesta jagħmel li jrid, inti minn taħseb li jint ħatoqgħod tindaħal fl-affarijiet jagħmlu n-nies. U kienu qed jimmalfa magħhom, jiġifieri kienu qed jiktbu artikli. Jew jġibu ritratti tagħhom, ġifieri u hekk. Għaliex Jiena naf kif jirraġunaw u naf kif jaħdmu. Huma jaħdmu billi peress illi huma klijenti tal-Gvern ma jitkellmux kontra l-Gvern u kontra l-Partit, il-General Workers Union. Allura il-Segretarju Ġenerali ma jindaħalx jiġri fil-press. U l-press hija mmexxija minn upper chicks li pratikament jikkoppjaw il-press releases tal-One u tan-nies mill-OPM. Sewwa. U dan għandu wesgħiet issussidjata mill-Gvern. li prattikament qed tintuża għall-affarijiet illeċti. Ah, kif kif tiġi sussidjata mill-gvern, però. Għaliex hemm eh, ovvjament ħafna reklami li l-press tiddependi minnhom il-gvern. Il-press ovvjament Maltija llum wara speċjalment wara l-Covid ngħidu l-verità tiddependi mir-reklami tal-gvern. Eh, le, imma l-press kollha u jidir li li hemm xi mod li dawn jitqasmu. Imma hemm differenza meta inti qiegħed f'dik is-sitwazzjoni u qiegħed tirċievi r-riklami mill-gvern u qiegħed tirċievi s-sussidju mill-gvern u qiegħed tuża l-press tiegħek b'mod illeċtu. Issa jiena mhux qed ngħidlek illi għax dawn l-injoranti ħa joqogħdu jgħidu għax free speech, free speech bla bla bla bla. Ija rajt b'aħna nkollok, speċi naf li free speech, speċi tista' tgħid li trid. Speċi mhux qed ngħidlek ma tistax tgħidhom dawn l-affarijiet. Imma hemm kuntest illi Tista' tifhem għala qed jgħid dik il-ħaġa, tista' tifhem minn fejn ġejja, tista' tifhem l-intenzjoni tagħha, u l-intenzjoni tagħha hija ħażina. Ġifieri jekk inti responsabbli tagħha dil-ħaġa u ma tagħmel xejn, ġifieri inti tort tiegħek ukoll. L-Union Press l-imqas gazzetta għandha. Għandha t-torċa l-orizzont, ġifieri. Fil-microphone room. Għandha t-torċa l-orizzont. Le, le, jiena sma. All right, sorry. Just for future reference. All right.

Relativament xejn dej dak li kont inħallas għalhekk qed ngħid storja oħra speċi għax ix-xogħol li ġibtilhom kien ħafna ikbar minn dak li ħalsuni għalih. Meta kont il-wall kont iġibilhom ix-xogħol. Lej, għal printer ġifieri qed ngħid fimt eh. mhux għal eh, eh, mhux għal reklami. Le, mhux għal reklami, reklami qatt ma mill dawk sales fuq reklami qatt ma kont. Ma printer eħex kelli ħafna ħbieb, konna nipprintjaw ħafna affarijiet u konna nagħmlu ħafna affarijiet dak iż-żmien u kien ikollna xogħol għall-printers u konna nqassmuh u kienu jmorru tajjeb bina u ġifieri konna klijenti tajbin. Għalfejn inti rrabjat? Le rrabjat jiena għax jiena kont dedikat ħafna u kelli din l-idea romantika li dak iż-żmien il-press kienet xi ħaġa progressiva. U kienet xi ħaġa vera progressiva li ximbat mit-torċa konna nippubblikaw gazzetta vera progressiva mit-torċa. Ġifieri t-torċa vera kienet gazzetta progressiva li by the way, it-torċa dak iż-żmien meta konna nikbu aħna fiha kienet it-tieni l-iktar gazzetta popolari f'Malta. L-era? Qabel tela' Joseph Muscat fil-Gvern, hu. Ġifieri taħt in-nazzjonalist, ġifieri aħna konna nbijaw iktar mill-Malta Today. Skużani, Xavier, ma dik il-verità. Ġifieri, all right? Ehm, eh, Żgur, u ba speċjalment meta minn Tmintof, probabbli biħejn iktar mit-Times meta minn Tmintof. Sewa, u meta tajt aħna konna nikbu minnu. U hija jien ngħid aħna jien ma kontx naħdem hemm, ma jiena kont naħdem freelance, kont inbiħħilhom ix-xogħol tiegħi. Le, fim? ma- Min huma daw l-aħna li kontu tikdbu? In-nies li konna naħdmu li konna nikbu għat- għat-torċa, u kien hemm Alex, Farrugia dak iż-żmien. Alex Bilkej? Alex Bilkej, eżatt. Soċjalist, Alex. U konna namlu gazzetta soċjalista ħafna, graffiti kienu jiġu featured ħafna dak iż-żmien, eżempju. Mm-hmm. Kienu kemm ħafna artikli soċjalisti. Kienet le, kienet gazzetta tajba dak iż-żmien. U kien żmien sabiħ ukoll, insomma. Mela, eh, illum irrabjata x'illum tipo bidlu kollox u daw, ġifieri daw ġabu minn dil-ħaġa li by the way, fi żmienna kienet profitable il-gazzetta. Mbagħad tipo fottewa huma. Illum kollox fallut. Nistgħu x'negaw ukoll li kien hemm l-impatt tal-internet li. Vera, vera, vera, imma tajjeb infakkarhom dan nies illi meta ħadmu b'nies moħħhom miftuħ u b'mod kritiku jafu x'inhuma jagħmlu, minflok ħadmu bil-bażużli, kienu jmorru aħjar. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valur li huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com slash John Mallia tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin